Haleluya, haleluya, haleluya. Míakafu Yesu Kristo. Míakafu dziƒo Mawu eye míado Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi. Míayɔe agblɔ nɛ be akpe bubu. Kafukafu edze na wò Mawu. elabe ye nye nuteƒewɔla le Mawu tɔ la Mawu vi kple gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Edzi be nye kple wò akpedada koe dze mía kɔ na míaƒe Mawu. Mawu le nu gãwo wɔm le míaƒe agbe me eye wòle mía dzram ɖo. Aƒetɔ ƒe asi sesẽ le nye kple wò dzi eye wòle eƒe ŋutifafa na mi. Ena míeƒe ʋu me ke tsa le kafãɖotoegba dzi eye míele kpɔkpɔ tsɔtsɔke kpɔm tso ʋu ma me zã kple kene. Yeƒe ʋu ma ƒe ŋugbedodoe nye be yeawɔ mí míazu ablɔɖeviwo. Eya ta Yesu va tsɔ yeƒe ʋu la ɖi. Yesu ƒe ʋu si wòkɔ ɖe anyi la, eɖe nu nye, eɖe nu wò. Dela ƒe ʋu si wòkɔ ɖe anyi la, Ede mia katã katã nu le Golgata. Yesu do ɣli gblɔ be, eye wòwu nu owu nu sia nu vɔ. Le Golgata, Yesu do ɣli gblɔ be, òwu nu owu nu sia nu nu. Òwu nu sia nu nu vɔ. Eɖo ŋku eyi me ke Yesu hã do ɣli be, Eli, Eli. abasabatani. Nye Mawu, nye Mawu, nu ka ta èkplem ɖi ɖo? Eye wòdo ɣli be, Eli, asiwò mee metsɔ nye gbɔgbɔ la de. Eye wògblɔ be, Wowu nu vɔ. Wowu nu sia nu. Kɔsiɖa gbe va yia, egblɔ na mi be yeaye nye alẽkplɔla. Eye nye alẽkplɔla nyuie la. Mawu kplɔ mí to via ƒe nusrɔ̃ me le kɔsiɖa kaka va kɔ ɖe egbe kɔsiɖa. Le ƒe bliboa me ebe ye nye míaƒe kplɔla. Le tsinu yi ke va ye be ye nye míaƒe kplɔla. Dzinu yeye ke me míeda be ye nye míaƒe kplɔla. Egbea gbɔgblɔm na nye kple be eye nye wɛntsi vava la. Fofoe nye agbletɔ. Fofoe nye anyigba yi ke dzi wetsi la le. Wetsi eya yi Kristo yi nye. Haleluya. Eye nye wetsi vava la. Elabe wetiwo nɔ anyi. Atiwo hã tsena wɔewo le. Ema ne nɔe agbe mele asi o. Menye weti vavawo nye ma o. Wɛnti vavãtɔ, wɛn ke va fifo le, yi ke le agbe le gbɔgbɔ kple ŋutilã me. Wɛnti vava yɛ nye Ɖela Yesu Kristo. Ya gblɔ mo le nye kple wò. Ebe kpɔ ɖa, alɔ sia alɔ yi ke nɔ ŋutinye atse ku geɖe. Alɔ sia alɔ yi ke le eye Kristo ŋutia atse ku geɖe. Fofoa nye agbledelae eye nye wɛntsilae eye nye kple mi nye ƒe alɔ dziawoe. Ebe ne menɔ ye nua, mete le ku aɖeke tse o. Va se ɖe esime ke enɔ ɖela Yesu Kristo ŋuti, hafi nàte ŋu atse kua. Nuxexlẽ, eɖo ŋku enu geɖe dzi na mi. Eɖo ŋku enu geɖe. Ehe nu geɖewo, efia mi mɔ geɖewo. Kafla ɖe mi ɖo agbledelawo gbɔ fia. Ame yiwo do akutu dzi, ame yiwo do wɛntsi. Nenye be wodi be wain netse na yewo nui, woɖena enu. Woaɖe nu minamina ale be naneke manɔ eme axe mɔ na atia ƒe tsetse o. Nu sia nu yi ke be yeage ɖe alɔdzema me, eɖenɛ ɖa. atsi ɖewo gatɔ tona ɖe atsi ŋtsi wo ɖenɛ ɖa eye ne wole ɖem ɖa wo kpana atsia alɔ dze wo kpanɛ da ɖe eye kpakpa ma ena be atsia ŋtɔ alɔ dze ma esena veve ebe ne menɔ ye ma wo mate ŋu atse ku ke ɖo afi mi atse kua Ele be woaɖe enumɔ yi ke axe mɔ na atsia ƒe tsetse wòatse kua alo ƒe kutsetse wòatsia. Nu meɖee ɖa wa eɖe na fu matse nyui ɖo. Ta agbledela gbɔ dzi ɖi aɖe atsi yiwo ke gava mie ɖe me eka yiwo to ɖe dzia aɖewo katã ɖa eye ne le ɖe ma alɔ dzia hã sena veve. Eye nye Mawu ƒe nya be míate ŋu anɔ me atsea? Míabia be ku ka tsem miele? Yesu be yenye wɔntsi vava la, míawo nye alɔtsiawo. Ta no ɖe nu yɔ le mía ŋuti vɔ, ku ka tse ge míala. Afi na te tse ku ma, nɔvinɔ, vevesese mɔa, eye nye Mawu ƒe nya yi ke le nya gbem na mí eya megawɔe eya nawɔe eya megawɔe Nu vɔ̃ sia megawɔ. Ne wɔ nu vɔ̃e la, mele ni nogo, eku ke naku. Aƒetɔ Yesu le siawo gblɔm na mi be yenye wɛntsi la. Elabe míenya be Yesu Kristo ame kɔkɔe, ame dzadzɛ, ame yi ke nu vɔ̃ mele nu, eya ye wònye. Ta míawo yi ke anɔ enua, ele be wòaɖe nu vɔ̃ ƒe ɖi, nu vɔ̃ yiwo ke le mía dzia, ele be wòaɖe ɖa, yeakɔ dzi hafi míate ŋu anɔ atsi ma nu. azɔ alɔ tsenatsi me be miate ŋu atse geɖe. Elabe ʋu yi ke miaxɔ to Yesu gbɔ, ne mesɔ kple mia tɔ o la, ao, mi mete le kua tse o. Nɔnɔme yi ke le Yesu ŋuti, ne me le mia me oa, mi mete le kua tse o. Amenuveve yi ke le Yesu ŋuti, ne me le mia me oa, mate ŋu atse o. ta egbe nyawo na mi eɖewo nye matrewɔwɔ eɖewo nye ahasiwɔwɔ eɖewo nye hadzedze eɖewo nye gbegblẽ eɖewo nye akuvia eɖewo nye fuléle eɖewo nye ametutu eyawoe nye nu yi ke woaɖe le mía me woaɖe le mía alɔdzewo me ame gɔmeɖuɖu nɔvi ŋuti lili meganyo na nɔvi o Efuléle, nu maƒomaƒo na nɔvi eye wo katã le be woade wo ɖa. Yenye agbledela, eke ɖena nuwo, eɖena tsi wuwluiwo le alɔdzea me be wòate ŋu akpɔ mɔ atse. Ta Mawu ƒe nya nyae ke gbe mo le na mí. Hafi míate nɔ Yesu nua, ele be míaɖe esiawo katã. Ne míenɔ ye ŋuti ko hafi míate ŋu atse. Kristo le mía kpem hafi míatse ku geɖea. le miaɖe nu vɔ̃ ɖa le miaƒe agbe me. Amegbetɔwo mi nye le anyigba dzi, gake nu vɔ̃ ƒe ɖi matsi mia nu. Ne mi menɔ yi me mate ŋu atse ku geɖe o. Ta ele be mialé ɖe aƒetɔ la ŋuti. Mabia wò le yeyea me. Ŋutsua Yesu gblɔ na wo be eye nye alẽkplɔla nyui. Mebia wo be ame kae le wò kplɔm? Ebe ɖela Yesu Kristo nye yeƒe kplɔla. Ke ɖe nye be aƒetɔ ma nye wò kplɔla, egbea be ye nye wò eŋuti vava la, ewòe nye alɔdzeɖe. Le xɔse vava be yi nye alɔ dze na Yesua. Ke ne nye alɔ dze ne ɖe eku ka tsem ne le. Kutsetsewo le san eka tsem ne le eye agbɔsɔsɔ ka me ne le tsem le. Tsi ma kplɔm na kɔ ɖokuiwo na Kristo blibo. Xexea me ƒe nuwo megaflu o. Ebe la tse ku geɖe. nenye be lɔ̃ be anɔ atsia nu ebe alɔ si ke menɔ atsia nu eye alɔ si ke metse nɔ la wolanɛ ƒu na gbe ne mele yesu no mele ku tse no ame ɖe agblɔ na be tso yemexɔ yesu dzi se o yemesubɔna yesu o nka yele kpɔ dzidzɔ yele yiyim ao dzidzɔkpɔkpɔ amede o biese be dzidzɔkpɔkpɔ madea nu yi ke medze be newɔ yi ke wòawɔ, fi yi ke medze be nenɔ afɔ wòanɔ, dzidzɔkpɔkpɔ ɖeke meli. Yesue nye míaƒe dzidzɔ. Ne le Yesu me tutua, akpɔ wò dzidzɔkpɔkpɔ yi ke ava wò ƒe agbe. Eku ka tsem nèle? Eku ka? Amewo ɖu woƒe agbe ne le Yesu me. Fuma dzidzɔkpɔkpɔ vavã le. Ne le Yesu ŋuti, fuma dzidzɔkpɔkpɔ vavã le. Ebe minɔ nye me, be nye hã manɔ mia me. Elabe ne nye mele me o la, mete le naneke wɔ ke o. Ne le Yesu me, wò asi gbaɖɛ mebe ayi dzi nɔ nyui ɖe la. Ne le Yesu me, wò srɔ̃ɖeƒea ayi dzi nɔ nyui ɖe la. Ne le Yesu me, mebe wò sukudedea ayi dzi nɔ nyui ɖe la. Ne le Yesu me, wò agbate yi ke kɔm le la ayi dzi nɔ nyuie ɖe la mebe ne le yesu me wò nu koko ɖe anyo la ne le yesu me o megata me bu ke o la nɔvinye kaka yi nu vɔɖi wɔ ge o la elabe yesu yi ke le asi wa eya nye wò kesinɔnu yesu ma nye wò kesinɔnu eya ɖeɖe esu na wò Alo ebe wòe nye va lɔ dze la ta edzi be nàtse ku geɖe la si ke nele tɔwo ƒe ke nele woakpɔ kutsetse geɖe le mo la wɔbe amea etsa ta kple yesu la ne le yesu ŋuti ɖe ame aɖeke mahlã wò afu anyi o la ne le yesu ŋuti ɖe anɔ dedie ne le yesu ŋutia anɔ rejuine ne le yesu ŋutia you see yourself

edi be yeado ŋutikɔkɔetɔ. Eba ne le atsiawo ɖe ŋutikɔkɔea aɖo tsatsam ɖe tsi osa kple ke. Ame yi ke le eya ma tsia ne bie nua ele na wo ga. Ankɔe na wo le akpɔsɔsɔ me. Nɔvinye tsi ne gade le ƒo. Ele ɖokuiwo kpɔ be oke yi mele Yesu mo ɖe eye dzagbagba nage ɖe me. Yesu me nɔnɔ ɖe. Wafia wo nane. Dukɔ la bele ke na kuchi dari. Piscine. Alo swimming pool. Etsi wo kuna dari ko le na. Na kpɔ ɖokui obe ye kɔ yi ɖokui kɔ nyɔrɔ ɖe tsia me. Ye fa fi ɖe kemele tsetse mo. Ne ne mo nɔ na Yesu me ma. Ne ge ɖe tsia gɔme. Eye nane va tsia ta mele wo le go. Va sere si me ke nua ge ɖe tsia gɔme. Afi wa le. ne le yesu me elabe ezã me yi ke mi mlɔ anyi ɖe xɔ me ye mi tuna ʋɔtru ne fiafi va esafi mele si ɔkɔ ʋu ʋɔtru na amewu la va safi mele si ɔkɔ ʋu ʋɔtru ele ɣaɣlaƒe nenema nye yesu me nɔnɔ kɔ ɖokuiwo nenema nakɔ ƒo ɖokuiwo ɖe yesu me abe le ke ne gena ɖe woƒe xɔ gã me dana lɔ mlɔ na nyia nenema yi nakɔ ɖokuiwo akɔ de yesu me ma yesu ne ɖemɔ no papa yesu abia be leke le me nɔ belo ɛ nya koe me ne xɔ ye dzi se ne xɔ yesu dzi se nya be ye nye eƒe nusia ŋu tɔgbi zikpui mawo ŋɔ le yɔ la mawo adzetɔ mawo yɔ wɔ sia nɔ yɔ kɔke nɔ enu me le tsitsem nɔ va ne na xɔ ya fi ka mawa le ye ne be yɔ le subɔ subɔ ne mawa me le wa akpɛ me la si o Nɔvinyewo megafu wò lo. Ame aɖeke megafu ebe ye nye wɛntsi vavã la. Ne le Yesu na dɔ mewu ge o. Amewo be yokplɔ Yesu ɖo dɔ wu yewo ala kpae. Dɔ mawu wò enye nya gblɔm na wò. Elabe mekpɔ nu yi ke wɔm Yesu le. Aƒetɔ Yesu ƒe dɔwɔnawoa, nɔvinye, ne ge ɖe ema, akpɔ nuku me ke wòawɔ. Gblɔe ne ko be Yesu na manɔ mewò Yesu manɔ mewò, Yesu manɔ mewò, eɖe mɔ nake ɖe me. Yesu ƒe dzi kɔkɔe ƒu be yeaxɔ mi. Ekeke eƒe abɔ be yeakpla asi kɔ na mi. Eye eƒe dzi kɔkɔe ƒu be yeaxɔ mi. Lɔlɔ ka nye sia? Yesu ku ɖe atsi tso gan be amegbetɔ nu vɔ la nɔnɔ agbe ne magatsrɔ̃ o. Yesu medzi nye kple ƒe ku la. Yesu dzi be anɔ míakpɔ zã kple kele. Aƒetɔ Yesu dzi be azɔ kple wò. Yesu dzi be yeayi kple wò la, yeatsaka kple wò la, de mɔ nɛ la. Mebla mɔ la, medoa avu la mo, medona nu kpe ame o, meka nui ke le dzɔdzɔm ɖe wò agbe dzi o, ebe ye nye wɛnti vava la. Wɛnti ma, nuɖuɖu, nono ye le wɛnti ma dzi. Ebe nye nuɖuɖu vavã la la kple nunono vavã. Aɖu nu do awu o, gake le tu Yesu Kristo tɔ me le ŋu. Anu tsiwo tsi kɔ atsi o, gake ne no Yesu yi ke nye tsia, tsi kɔ magatsi o. Nɔvinye, edzi magblɔ nɔ. Nya ɣaɣla ɖe le me ko nye be ɖe Yesu edzi woƒe dzi. Nya ɣaɣla ƒe tekoe ma kɔ wò dzi na ye. To wò tɔrɔ yɔrɔ ba agbotsi yawo. Etsi ya bena ɖe. Tsɔ wò dzi. Tsɔ wò dzi ku ɖaƒetɔ la nukɔ. Awɛ na wò. magblẽ wò ɖi akpɔ wò tsɔ wò dzi tsɔ wò dzi ku ɖa ƒetɔ la nu kɔ awɔe na wò ya nye wò si tsoƒe tsɔ wò dzi yesu mehiã naneke tso gbɔwɔ la il a besoin de ton cœur ton cœur cœur le cœur il a besoin de ça

Ko ho dzi na Yesu nɔvinye. Eyo me tom nèle ɖe, mèna neke o. Anyigba dzi nɔ ɖe, mègatsi dzi ɖe nu o. Mawu be nya ɖoɖo yi ke ɖo ɖe wò agbe dzi. Jérémie 29, verset 3, verset 11. Jeremiah chapter 29, verse 11. yi ɖe miaƒe agbalẽ ta bla vɔvɔ asieke exlẽme wuiɖe menya ɖoɖo yi ke meɖo ɖe mia dzi la ebe dzɔgbenyui amenuveve yayra ƒe ŋugbee dona o yesu medoa nugbe tana le dzi ya ta wòbe ne tsi megbe megbe tsitsie nye be mexɔe se haɖeke o ne xɔe se ko ava me na wo kaba ne nye be xɔe se ko mele megbe tsi o gblɔ be kplɔ yesu aɖo Asi le fu kpem le srɔ̃ɖeƒea. Ee, the Lord is there. Le Senyɔ est la, Yesu Kristo me be ele teƒe ma. Ele nu sia nu kpɔm gake wò dzi ya dzi mo la. Fukpekpe ava le agbea me nɔ. Dɔlele ava le agbea me nɔ. Yometsitsi ava le agbea me nɔ. Hiãkamo ava le agbea me nɔ. Fuɖenamo ava le agbea me nɔ. Yometsitsiwo woava le agbea me nɔ. Ƒometɔwo agbe wo. woatsir wo nya gbɔ woagbe be ame siawo nye de gbe womenya o de gbe ho aƒetɔ yesu li na wo ele be naku ɖe dzi adama bitɔ bena ɖe yesu ye maku ɖe nu wo eɖela yesu ye male ɖe nu wo ene nyamtsɔ nye mele dzadzo o egbe ya maxɔ nye nukunu eyesu ye maku ɖe nu wo Eɖela Yesue malé ɖe nu o, ene nyem tsɔ nyemele dzadzo o, egbe ya maxɔ nukunu nye. Enya bena ɖe Yesu ame ye nya ge o, ta egblɔm nɛ be nuvɔwɔla ye nye. Hagbe abe nuvɔwɔla ye nye, ne nya ye hã ɖe ye madzo va se ɖe esime ke yeaxɔ yeƒe yayra. Nɔvinye, esɔ ɖe eme kpɔ ɖewa? ezie mekpɔ dzi wa efue mekpɔ fɔ ha ɖeke wa aƒetɔ la le fima ebe tsɔ ƒe dzi na ye katam ɖeka ko na yesu be maga subɔ nu bɔbɔ aɖeke yi maga ɖo mawu aɖeke akɔkpe ɖe ya ŋuti o ya ɖeka nenye eƒe aƒetɔ yi ɖeka nenye eƒe mawu yi ɖeka nenye eƒe kplɔla yi ɖeka nenye wɔn yi ke me ya nɔ enye wɔn ti vava la ne ema ko hafi na tɔn atseku Elabe menya nya yi ke gblɔm mele na wo. Yesu be nakɔ wo dzi kple wo susu na ye. Le zi ale si ke wo susu kple wo dzi la aƒetɔa, wo nu aɖe gbeƒã. Menye be ɖeko nànɔ Yesu ƒe ŋkɔ yɔm ko. Yesu ma ƒe ŋkɔ yɔm nèle. Yesu Kristo, Nazaretitɔ, dada Mariatɔ dzidzia ɖe. Ele yɔm kple wo dzia alo ɖeko yɔm kple wo nu yia. Wòava gblɔ na wo be kpɔ ɖa, ame sia, nyɔnu sia, Yiƒe enu kple susu kokɔ le gbeƒã ɖem ye, gake eƒe dzi mele ye gbɔ o. Ŋutsu sia ƒe dzi mele ye gbɔ o, ye mele eƒe dzi me o, nyateƒea awɔ. Manɔ na wò nenema o la, metsi tsi ge na wò nenema o la, veve yiwo katã me tom nèle, mele ŋutiwò nɔ go o la, nɔvinye, egbe aɖe, aya mawo katã ƒo va yi vɔ, elabe ege ɖe ame aɖe me. Veve siwo katã siwo me tom nèle la, Dziƒo la ƒo nu, ana wo dzi adze me. Dziƒo la ƒo nu, mebe o Mawu aɖe gbe. Dɔlala siwo katã siwo me to mu nèle la, dziƒo aƒo nu, ana wo dzi adze me. Mebe dziƒo la ƒo nu.

Veve siwo katã siwo meto mu nèle la, o Mawu aɖe gbe ana wò dzi adze me. Mawu ana wò dzi adze me. Eya ta bena ɖe ne bia ye nu to yi ƒe ŋkɔ dzia, ava me na wò. Nu sia nu ke nabia la, ebe nu sia nu la. ebe nu sia nu ke yabia la yakɔe na wò la gake ɖe afi nu sia nu ma nabia ye nua atu atɔ ɖe gbɔ nanya nu yi ke bia gena la enu yi ke ne hiã na wò ya bia gena la aƒe yi ke me nanɔ mele asi o nava nɔ nka biam eʋua awo dzi aƒe yi ke me nanɔ dzi aƒe yi ke me nanɔ hafi nàva nɔ ŋu biam. Ne Yehowa wò Mawu, ame si lɔ̃ wò nya gbɔ, wòtsɔ le eme na wòa, nɔvinye, naneke mahiã wò ebe yɔm eye matɔ na wò. Nu gã kakoewo katã mènya o la, maɖe wò akɔ fia wò. Nu si ke nàdzi tso Aƒetɔ la gbɔ koe nye be nena ye yiƒe gbɔgbɔ kɔkɔe Aƒetɔ Yesu nena wò yiƒe gbɔgbɔ kɔkɔe. Ya ta wòbe nu sia nu ke nàbia to yeƒe ŋkɔ dzi la, ava me nɔ. Ehiã na gbɔgbɔ kɔkɔe. Eye ne Mawu ƒe gbɔgbɔ ma le dziwòa, akɔ eƒe nunya, akɔ eƒe anyasã, akɔ eƒe nukɔmesese, akɔ eƒe dziɖuɖu ade me wò. Aƒetɔ la nekɔ gɔmesese nyuitɔ na wòa, aɖu xexea dzi la. Mebe ne Mawu kɔ eƒe nunya, ne Mawu da eƒe nunya ɖe mewoa, le ɖuxexea dzi. Ne Mawu ƒe nunya le mewoa, le ɖuxexea dzi. Naneke meli yi ke gbɔgbɔ kɔkɔe maɖe kɔ fia o. Ta nu si ke medzi tso gbɔwòa, ye nye nàbia gbɔgbɔ kɔkɔe. Ebe nu sia nu yi ke nèbia yeana wò. Nu yi ke nàdzi gbã eyae nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Ne èbia Yesu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔea, nɔvinye, naneke manɔ xexea me agado ŋɔdzi o. Elabe ne Mawu ƒe gbɔgbɔ le asiwòa, èɖo xexea dzi. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ le asiwòa, naneke manɔ ɣaɣlam o. Eyatɔ gbe kpɔ ɖa, meyina. eye ne meyia madɔ nyaxɔɖakɔ amea nye nufiala amea nye aƒetɔ amea nye aɖaŋuɖola amea kplɔ mi to mɔ nyuitɔ dzi eye ali ke wòafɔ be wòafɔ maɖiɖi o we can't do it without the holy spirit on peut pas le faire sans l'esprit saint Nu ma yi ke zu to ya me te le ɖeɖem oa, ne gbɔgbɔ kɔkɔe age ɖe me o eye wòxɔ anyi nɔa, la ɖe wo ɖe go. Medzi maxlɔ nu be Yesu gblɔ na wo tsɔ be yenye alẽ kplɔla nyui eye koe ate ŋu akplɔ le agbe me. Ame aɖeke mate ŋu akplɔ o. Tsɔ wò agbe na Yesu be nekplɔe. Egbe be yenye wò ŋutsila. Ebe mègayi afi ɖeke nàyi nuɖuɖu dzi ƒo. Mègayi bokɔ ɖeke gbɔ nàyi nuɖuɖu dzi ƒo. Mègayi tsokatɔ ɖeke gbɔ nàdzi nuɖuɖu o. Eye ana wò nuɖuɖu. Yenye wò ŋutsia, agbla ye tɔe. Yesu kpɔ ŋusẽ le dziƒo eye wòkpɔ ŋusẽ le anyigba dzi. Ame ɖeke megagblɔ be abosam kpɔ ŋusẽ o. Woda abosam ɖe anyigba dzi gake mekpɔ ŋusẽ ɖe anyigba dzi o. Ewɔ wòkpɔ ŋusẽ. Eya ta Mawu be yena wò ŋusẽ be nàɖo afɔ akeklẽ kple dziɖegbewo dzi. nàgblẽ wo dome. Eya ta medo gbe ɖa le ɣeyiɣi vevia me be ŋusẽ me nesɔ asiwò. Aƒetɔ Yesu Kristo nekplɔ wò nenye kplɔla nyuitɔ nɔ. Alea medo gbe ɖa tɔxɛ be egbeae be yenye weintsila. Wò hã lé ɖe alɔa nu. Lé ɖe edzi nànye alɔ vavã anɔ Yesu nu. Nye alɔ vavã, alɔ, alɔ vavã. yi ke anɔ Kristo nu eye nàtse ku geɖe. Medo gbe ɖa be wò kutsetsea ahe viɖe geɖe ade ƒomea me, ahe viɖe geɖe ade tsetse yi me ke nèle, ahe viɖe geɖe ade wò agbe me, viwò ƒe agbe me. Medo gbe ɖa be kutsetse nye esia nesu asiwò le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mebe dɔ mele ŋuwò o, tsikɔ mele ŋuwò o, ega mehiã wò o, elabe èlé ɖe atsi wɛntsi vavã la nu. Nenye be tsɔe ku geɖea wòku tsetseawoa, nukɔe asi ma, woe nadzra ge, ahe kesinɔnu ava aƒe me. Ne wòku tsetsea nye lɔlɔ̃, enye ŋutifafa, ame geɖe akpɔ ɖeɖe. Ne wòku tsetsea enye nublanuikpɔkpɔ, enye havilɔlɔ̃, enye tsɔtsɔkea, amegbetɔ avu le agbeya me. Nɔvinye, ku ka tsem nèle? Fuléle ƒe kuea? Alo dzidzɔ ƒe ku? Lɔlɔ̃ ƒe ku ya alo hadzedze ƒe ku. Ame gɔmeɖuɖu ya alo ame ame ame nuveve. Yesu na dom se wole ŋdɔ ya. Miwo katã me tom ɖe le ɖe. Bega bu se be ya tsi mo. Ne xɔ aƒetɔ Yesu de me nyateƒea edo le me. Eƒe tsi ma yi ke le tsatsam fefele le kɔkɔm ɖe dziwɔ tsia nele tsi no. Tsi ma nena wo tsi na tse me. Aƒetɔ ne le tsi vava na wo le ŋdɔ ya. Ne le ame nu veve tsia nɔ. Na nɔ Yesu nu. Na ta ɖe Yesu nu. Ebe ne mele ye mɔ mete le naneke o, nɔ Yesu me be wò gbɔgbɔ me nunanɔ nava. Nɔ Yesu me be wò ŋutilã me ƒe nunanɔ nava. Nu yi ke ta mele gbɔgblɔm be bia gbɔgbɔ kɔkɔea, eye nye dziƒo ƒe nu yi ke bia ge nèle gbã, eye ke ne ya sɔ asi wòa, xexea me ƒe nuwo katã akpe ɖe ŋuti nɔ. Ega dzim nèlea? Eŋu kukua? Aƒea? Motoa? Aɖe srɔ̃a? Woadzi vi na wòa? Eka, nuɖuɖua alo nono. Nu kae makpɔ le Yesu gbɔ? Ne xɔ Yesu mele fu kpe ge le agbea me la, eya amewo be yele fu kpe ma mekpe ge o. Aƒetɔ ne ve nu. Susu me ne dza kɔnye nɔ. Aƒetɔ ne ve nu. Gblɔ na ɖe le Yesu be ya nɔ eme. Ta yi hã ne va nɔ ye me. Tse ku geɖe. Ebe nu sia ne ke bia ya wɔ nɔ. ne nɔ nu yi ke nye wo dzidzia o. Wɔ aɖatsi o, tutu aɖatsia o. Tutu aɖatsia ɖa le mo. Yesu ne ɖɔ mo na o. Tutu aɖatsi o. Ne do dzi ɖe amegbetɔ ŋutia, amegbetɔ ada o ƒo. Ake nɔ Yesu ayɔm kɔ. Enya fi yi ke wòato akpe ɖe ŋuti o. Nɔ Yesu ayɔm ko fi ke wòato akpe ɖe ŋuti. Yesu ate ŋu ato nye hã dzi nye akpe ɖe ŋuti o. Ate ŋu ato wò hã dzi woakpe ɖe nye hã ŋu nye. Aƒetɔ na si ami nɔ. Woyɔ be yayra me. Eme na nyo nɔ le wò trɔ ya. Le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ya tam be, mati nenema o. Manɔ nenema wò veve siwo katã siwo me tom nèle la. Dziƒo aƒo nu ana wò dzi adze eme. Matsi nenema wò. Manɔ aleke awlu Mebe matsi nenema o, manɔ aleke awɔ o. Mebe siwo katã siwo meto nu nèle la, o Mawu la ɖe gbe ana wo dzi adze me. Woyra wo. Mawu tsɔ kɔ.